Watandaşlarymyz daşary ýurtlara çykan wagty ilki bilen özüniň, ýagny Türkmenistandan şu ýurtda e, bir agentstwa barmy, türkmen agentstwalar gözleýärler. Netijede gözlän türkmen agentstwalaram kontrol etmän olara tiz bir şekilde hyzmat alýarlar. Ol agentstwalardan hyzmat alýarlar. Ve sizin ilki bilen kontrol etmeniz gerek Gereken zat şu taýda birinji şol firmanyň geçmişi. Bul firmanyň meselem Türkiýede diýelim, bul firmanyň vergi lewhasy barmy? Ticaret sicil gazetesi barmy? Şol firmanyň adyna açylan Bankda hasaplary barmy? Bulary ilki bilen kontrol etýäňiz. Bu kontrol edeniňizden soň siziň bilen e, işi, ýagny siz size hyzmat satan wagty siziň bilen herhangi bir şertnama, ýagny sözleşme, kontrakt etýärmi? Kontraktyň üstünde şol firmanyň eýesiniň, gol saýybynyň, imza saýybynyň imzasy we şol firmanyň kaşesi, ýagny ştampy barmy, bulary kontrol etýäňiz. Mähriban dostlar, bulary kontrol edenden soň, ol firmanyň iň az näçe ýyldyr bu sektorda hyzmat etýändigi we ol firmanyň web-saýtlary, ol firmanyň sosial media hasaplaryny kontrol etmeli bolýaňyz dostlar. Siz bulary kontrol edeniňizden soň, iň soňky aşamada siz hyzmat alyp bilersiňiz bu firmalardan. Indi size şun ýaly bir zat gürrüň berjek. Ikinji bolup, siz haýsy firmalardan uzak durmaly we Olaryň nädip ynanmaly däl. Ýagny size bundan gysgaça gürrüň berjek. Mähriban dostlar, bir firma firmada işleýän adam bilýänsiňiz Türkiýede ofis açmak we dünýäniň ähli ýerinde ofis açyp oturmak problema däl. Bir standap komik, komedian, artist Tapawudy ýok. Olaram häzir öýündenem iş edip barýanam bar, özi ofis açyp işläp ýörenlerem bar. Mähriban dostlar, muň ýaly adamlardan uzak durmaly. Ýagny nädip uzak durmaly? Meselem, häzirki käri, hünäri stendap komik. Ýa-da diýelim, aýdymçy. Bul ýandan men şu dokument işini örän oňat pul bar. Men goşmaça bolup şu işi Goşmaça şu işi edeýin diýen adam bul işi professionalny etmeýän adamdyr mähriban dostlar. Ikinji de size garanti sözüni ulanyp size hyzmatyny satan firmalardan uzak durmaly bolýaňyz mähriban dostlar. Garanti diýmek tehnologiçki enjamlarda bolýan bir şertnamaň adydyr garanti. Meselem men gitdim Apple-dan bir telefon aldym. Şul telefony aldym. Telefony alandan soň Apple maňa 2 ýyllyk garantiýa berdi. Şul telefonda özünden özi sistemasynda bir e, problema çyksa 2 ýyl içinde maňa getirip bilersiň, men besplatny alýan diýip aýdyp biler. Ýöne migrasiýalara döwlete bagly idaralarda, konsulstwalarda, posolstwalarda we Uniwersitetlerde garantiýa diýen zat ýok mähriban dostlar. Meselem, bir firma size bir priglaşeniýe satdy, çakylyk haty satdy. We ony size satan wagty men garantiýa berýän şu priglaşeniýe bilen seniň işte ýakynyň ýa-da sen wiza alyp gelip bilersiň diýdi. Mähriban dostlar, uje size bu ştaýda ýalan gürledi. Çünki e, çakylygy berýän organ uniwersitetdir.

Bitirýän diýýän bolsa, ol firmadan uzak duruň, mähriban dostlar. Çünki o taýda siziň puluňyz alynmak üçin size bu sözi aýdylýandyr. We mundan başga-da, mähriban dostlar, bu firmada gynansagam Türkiýe şertlerinde kanunlar günden güne değişip biler ve diyelim Bir uniwersitete girdiňiz, ol firma size aýdandyr, işte okamasaňam bolýar ýa-da uniwersitete barmasaňam bolýar ýa-da işte dokumendiňi almak üçin saňa kömek edip biler. Girişde kömek etýär siziň dokumendiňiz üçin kä wagty ýöne ondan soňra eger siz okuwa gitmeseňiz, ol uniwersitet size şuny aýdar. Sen okuwa gelmänsiň, indi seniň dokumendiňde problema çykar, Diýen wagty siz gelip firmaňyzy aýtmaýaňyz. Ine sen e, günäkär, çünki sen maňa şuň ýaly aýdypdyň diýip. Çünki kanunlar degişip biler we günde her dürli kanun çykyp biler mähriban dostlar. Şonuň üçin hyzmat aljak firmaňyz bilen ilki bilen bu zatlary gürleşiň. Bu zatlary soraň. Firmaňyzda şuň ýaly zat barmy we garantiýa barmy diýip soraň. Size o firma garantiýa berýän bolsa, Siz o firmadan hyzmat almagyňyza gerek ýok mähriban dostlar. Bu wideony paýlaşyp, öz ýakynlaryňyza kömek edip bilersiňiz. Kömek etmekden maksadyňyz şul bolmaly. Gidip her hangi bir stand-up komige iş etdirmeli däl, garantiýa berýänlere iş etdirmeli däl we bu wideony o ýakynyňyza goýberip we hemme adamyňam örän kaçestwinli hyzmat almasyna we jogapkärçilikli iş etmesine sebäp bolup bilersiňiz mähriban dostlar. Onda näme görüşýänçäk sag boluň.